ɛkyerɛ sɛ yesu obi de ne nsa to wo so na ɔsra mo abrabɔ kɔ yɛ o ah. ɛdeɛ nti na biribi to wo maameɛ ɛdi ne so saa nyankopɔn ne nipa nyina ni da soɔ ɔno ana ɔma ne nyinaa dan noɔ nhyira kɛseɛ nkɔma nipa biara mekyea obi biara mea me nua kwadwa adomako dodoɔ no aforo akum fire eh, bi so odiifoɔ fire sɔfo fire eh, kwadwa adomako mekyea wo paa Saa berɛ no nim sɛ wohwɛ onua dendeenden, enti aka sei kɔma wo ne wo nso so ayɔnkofoɔ nyinaa. A Nokwasɛm sɛ, deɛ ɔbɛsom ayɛ w'adeɛ yie ama wo no, yɛ a na ɛho nna. Na nnipa nyinaa ka sɛ batakari adɔɔso, ba sɛ bɛyɛ a bɛhu kɔmfo kann no a ɔkyɛ saa adeɛ no, ɛno mmom nni asɛm no. Nkyene nkamfo ne ho, me mmɛgyina ha nhoahoa me ho nkyerɛ wo. Na m'anom nsɛm kɔ awieɛ na hunu me nipaban a meyɛ. Me din ne odifoɔ Matthew a meda Asafo Adedie Ebenezer Trumpet Ministry Mewɔ Akuropɔn Esaase, Akuropɔn Esaase, eh, Akuropɔn ne Esaase no abom, ae, kuro no abom ara ne sa, nti na yɛka Akuropɔn Esaase no. Na mewɔ Esaase kuro no mu, ɛhɔ na Osei Tutu School ɛwɔ, ɛna Dako Farms nso so ɛwɔ. Na nokwasɛm sɛ, mewɔ Ashanti Region, Ashanti Region. Deɛ ɔɔpɛ m'akyiri akwan no number yi, wobɛtumi afrɛ, wobɛtumi afrɛ. Ɛna deɛ ɛtɔ so biom nso so no, wofrɛ a, mepɛ nipa a n'adwene mu da hɔ na ɔfrɛ ka sɛ, Papa, Me ba, mmoa a ɛwɔ hɔ no, yenni nkɔmmɔ. Mmisa sɛ, 'Me ba, wo nkyɛn a, memmoa me ho sɛn? Mpɛ saa asɛm no bi atie. Saa, me ba, papa, me ba, memmoa me ho sɛn? no, boa ho sɛdeɛ wokɔ ayaresabea. Yebetumi abɔ nsuo, na yɛatumi nso ama wo mogya. Ɛyɛ wo sɛ nsuo ne mogya no yɛ a na ɛnyɛ pɛ? Nhyira kɛseɛ nkɔma wo bio. Me ne wo di nkɔmmɔ, atwetwe nkɔmmɔ, aka nsɛm bi akyerɛ wo, but sɛnea ɛteɛ nie, yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn na yɛasɛ yɛafɛfoɔ? Mu odu no, yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn? Hia sɛ yɛhwɛ fam. Na nea ɛma me ne wo mmienu yɛ brɛ no nyinaa ne sɛ nnipa bɛka sɛ, Nnipa, deɛ nnipa bɛka nti, wote fie. Wotee me nka akyɛ, wotee odiyifoɔ Matthew nka akyɛ. Ɛdɔm firi ba me nkyɛn, atitire ne animdefoɔ mu ahemfoɔ, nnwomtofoɔ, nnipa firi ba me nkyɛn. Ɛnyɛ nnɛ wo, wotee odiyifoɔ Matthew nka. But deɛ nipa bɛka ɛna m'asɔre a mekɔ, Pentecost, Roman, Methodist, ɛna Anglican, ɛna ɛwo me tum, ɛna sɔfo matwa asɔre yi, ɛna de, me pakyɛ wo, wo sɔfo biara ni hɔ a n'asɔre dan si heaven. Fa hyɛ wo tirim saa. Asase wei sei so a yɛwɔ no, ɛyɛ kɔnniri ne besepa ahan. Ɛmu nnipa no, yɛtase ne banyansafoɔ. Tie bɛ no biom. Me se asase wei sei so a yɛwɔ no, ayɛ kɔnniri ne besepa ahan, na ɛmu nnipa pa no, yɛtase ne ɔbaa a ɔyɛ nyansafoɔ. Gyimi ni bie nho ɔbɛyɛ yie wɔ asase wei sei so da! Ɛkyerɛ nyansafoɔ. Onyankopɔn de nyansa ahyɛ asase mu. Nyansa ɔde hyɛ asase mu. Ae, me ara na meka kyerɛ wo. Onyankopɔn ɔse, ɔse mede nyansa ahyɛ asase mu. Ɛna mede nteaseɛ ɛyɛɛ ɔsoro. Sɛ Awurade te ase yi, ne yɛ kra te ase yi, ne nkwa nhom da so wɔ yɛ mu no, me se wo sɛ ɛnka akyi. Anidasoɔ wɔ hɔ ma duawuiɛ. Otwa no so a ɔbɛsen afifi. Na sɛ ne nhini nti Ne nhini nti, wɔmpa aba biara. Wo nso so, anɔpa yi, awia yi, ɛdɔn ne bere yi mu, mennim baabi a wote me nka, wo gyidie, wo gyidie, wo gyidie de nsɛnkyerɛnne bɛbrɛ wo a wohwɛ me. Aane. Nti wodeɛ fa nɔmba no na frɛ. Papa, hefa na mɛhu wo? Madi kan aka akyerɛ sɛ mewɔ Asanteman mu, ɛyɛ Ashanti Region, Akuropon Nsase, ɛhɔ na mewɔ. Nti deɛ ɔreba me nkyɛn no mfa nhyɛ ne tirim sɛ meyɛ sunsum nnwuma boa wo ma wɔn adwene mu da hɔ. Sɛbi, aboa kɔ deɛ, mede me nsa anu mogya, meretu nsa nkɔsi mfuturo, mekɔ baabi a ɛhɔ dɔ. Nti, yɛne animdefoɔ ne atitiriw ahyia, na yɛhunu sɛ, sɛ ɛnya nsa to no pono a, ɛyɛ sika na ɛba ho. Aane, nti nya nsa to no pono wɔ anyansafoɔ asase no so. Deɛ ɔhia sika, ɔhia nneɛma pa, ɔtɔn a yɛntɔ, ɔdua a ɛmfifi, ɔkɔ a ɔntumi nsan mma, ɔma no mmusuo a na wahwe aseɛ no, saa nipa no nyane mmra mmɛtoa me, na sunsum no mmoa no. Me ne wo ka sɛ, mehoahoa me ho wɔ Nyame anim a, mennue. Ɔgye adom no firi me nsa mu a, mɛba abɛyɛ mo pɔ. Awurade te ase! Ɛkaa atamfo nko, na m'anim agu ase, ɛkaa abayifoɔ nko, na anka yɛasɛe me. Nanso Onyame a ɔwɔ soro no se wahyira me, wayɛ me kɛseɛ. Ɔse mɛtwa mu de wo asi ɔman Ghana mu. Na Onyame firi odiyifoɔ bi a ɔwɔ akyɛdeɛ a ɔde hyɛ ne nsa. Woba me nkyɛn a, wubehu incense. Ɛwɔ Proverbs twenty seven Now incense and perfume bring joy, ɛnyɛ anointing oil. Wɔanka oil sɛm biara wɔ hɔ. Wɔse incense and perfume bring joy. Ae, me me quotation no deɛ wɔanka oil wɔ hɔ. Awurade se minnyina saa nneɛma wei so mfa mu anyame mma. Nnipa bi a wote wiase a wɔresu perfume da biara, wowɔ ho kwan sɛ wudi yie. Sɛ wode perfume agu wo ho pɛ nko ara deɛ a, ɛnneɛ na nea woresu no na anya anaa? Anaa kwan bɛn so na na wofa resu? Ɛmma, ɛmma asɛmbuo koraa nkyere w'adwene, na sɛ biekuro, a, sɛ mogya wɔ kontommire mu a, na anka wansa ne deɛ wɔnam ano wɔ kɔn ahwene. Obi te bank deɛ wɔkan sika, nanso sɛ sika kuta anaa woka nsi a, yɛwɔ kasa bi a woka a, ɛfrɛ sika san ka ho. But deɛ waka sika wɔ bank deɛ akan akan no, ɔno ankasa koraa no, kapre, ɔnni bi. Enti, deɛ wodwane abɛtoa me mfa nhyɛ ne tirim sɛ Onyame wɔ hɔ, Yehoadwane abɛto ɔno nso ahyɛ ne tirim sɛ, Mene Awurade ne nam. Enti ɔbuu Awurade fɛre, Awurade deɛ a, wɔmmra me nkyɛn. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, mfa nhyɛ ne tirim sɛ, Meyɛ sunsum nnwuma. Ne saa nti, sunsum no kyerɛ m'adeɛ a, mɛkyerɛ wo ama woayɛ. Papa, na sunsum bɛn na woreka ne ho asɛm a w'ani abere wo ho ɛdɔn ne berɛ yi mu? Mennye tumi biara nni. Ɛnna meka sɛ, Deɛ ɔtɔ nsuo bɔ awia, wagye adom firi me nsam a, mɛyɛ mmɔbɔ. Na nyɛ Awurade a, anka mede me trɔse atua kosi bɔn. Nsɛm a maboa ano dɔ ne bere mu a mede rema wo yɛ dinn sɛ deɛ yɛregu foforo so no, na menhwie ngu hɔ mma wo. Maboa ano sɛ deɛ tae aboba no. Enti anokwasɛm ne sɛ, neɛ wɔrepɛ biribi anya na wamfa kwampa so no, ɔte sɛ akokɔhwedeɛ a ɔbutu kosua a ɛnyɛ ɔno na ɔtoeɛ so. Umm. Deɛ ɔrepɛ biribi anya na wamfa kwampa so no, ɔte sɛ akokɔhwedeɛ a ɔbutu kosua a ɛnyɛ ɔno na ɔto, na n'awieeɛ no, yɛbu ne nam mu a, ɔyɛ kwasea. Kyerɛ sɛ, adwuma hunu na wayɛ. Enti nnipa bi a wɔba me nkyɛn no, megye Awurade di, menim Nyankopɔn. Mɛboa wo. Fa hyɛ wo tirim sɛ woba a, wobɛkɔ nsu a ɛtene ho. Mɛkyerɛ wo sɛ, 'Kɔ nsu a ɛtene ho, kɔgyina hɔ, ka sei. Sɔfo na ama obi kɔ nsutene ho. Sɔfo a ɔma obi kɔ nsu a ɛtene ho no, ei! Anokwasɛm sɛ, woasua kyɛ, but wonnim. Yesu yɛbɔɔ no asu ahe? Nsuo. Nsuo mu na yɛbɔɔ Agya no asu. Deɛ ɛtɔ so biom, ɔgyina nsuo mu no, ɛnne bi baeɛ. Ne mmiɛnsa soɔ no, adeɛ bi bɛsii ne n'abati, ɛreyɛ abuburo. Ɔsɔfo de abuburo ato ne banner so sɛ abuburo yɛ Honhom Kronkron. Abuburo nyɛ Honhom Kronkron. Bible se na Honhom no bae te sɛ, adeɛ a ɛyɛ te sɛ a na ɛyɛ saa. Na ɔsɛ w'adwene mu afei wote nneɛma ase. Genesis, Nyankopɔn sɛ ɔbɔɔ wiase nyinaa ne nsuo no da hɔ fɛfɛɛfɛ. Na na Honhom no butu nsuo no ani. Sɛ wode nsa sum ano sei a, na woadwene asɛm a meka no sɛ Honhom no wɔ dwale anaasɛ wɔnom nsuo. Ɛno deɛ ɛkyere w'adwene. Nti yɛkyerɛ wo adeɛ sɛ kɔ nsuo ho a, wo a wokɔ nsuo ho no, adwene no a wode rekɔ no na ɛkyerɛ adekodeɛ a worekɔyɔ. Deɛ ɔba me nkyɛn a ne gye Awurade die, Owura, tete ntiridie, wɔtena ase yɛ adwuma bɛpeme saa bire na wɔmmerɛɛ da, Nyankopɔn ho asɛm na meka yi, wɔtena ase na Oluman, me nso metena ne nan ase a, na wawe saa agu m'asom, na mede afa me kɛterɛ m'aso ama wo ate sɛ Agya no se akwankyerɛ sei aba na woyɛ a wobɛdi yie, ebi na merehwie agu yi, enti deɛ ɔrekɔ nsuo ho no, ɛyɛ w'adwene. Woba me nkyɛn no, woba in the name of Jesus. Ɛna ɔsɔfoɔ ma kyerɛ wo sɛ kɔ nsuo ho kɔgyina hɔ, fa wei kɔto koro nsuo mu. Wogyina nsuo no ho a, ka sei, Fa wei to koro nsuo mu, sa nsuo wei, fa kɔyɛ sei. Wose mfiri Awurade, mfiri Nyame na ɛfiri he? Ahaa, nti adwene no a ɛda wo tirim no woamfa anyɛ adwuma a, wobɛbrɛ. Obi koraa de bɛyɛ adwuma na wasan de atua wo ka. Na deɛ wagye me nsɛm die no reba me nkyɛn na ɔpɛ biribi ahunu ne ntɛm soɔ no, mɛma wakɔ asieeɛ. Hum, ɛndeɛ tiatiatiatia, Fa hyɛ wo tirim sɛ, deɛ wawu da hɔ no, ɛyɛ ampa sɛ wɔbɛtumi aba fie a, wo haw nyɛ kɛse. Enti, mo a mowɔ aban amanneɛ, ɛɛ, mogyina court, obi regye adeɛ afiri wo nsam, problem bi aba, kyerɛ sɛ, woayaayaaya, wonhu ne, ne, ne, ne, ne bonkum ne ne nifa, won, kyerɛ sɛ, wontumi nnya solution wɔ baabiara no, fa hyɛ wo tirim sɛ, wobɛpue ma odiyifoɔ bɛto nkyɛn a na nsunsum nnwuma a meyɛ no tumi no bɛkyerɛ me adeɛ, na deɛ mekyerɛ wo biara no, ɛnyɛ ahomakye, Ɛna ɛnyɛ anadwo, awia o, time biaa wontumi nkɔyɛ no. Wo na wokasa agu adeɛ no so sɛ asumasi a wagye m'adeɛ, nipa a wadi me kunu afiri me nsam, barima a ɔse ɔne me ntena biem, deɛ m'abrabɔ akɔduru. Ɛyɛ ampa sɛ me store yi, sɛ deɛ ɔda hɔ bɛtumi asɔre deɛ a, meɛ ntɔ m'adeɛ. Woahu obi a wawu a watumi asɔre aba fie da? Nti sɛ ɛteɛ biaa yɛbɛtɔ, sɛ ɛteɛ biaa ɔbɛtumi akɔ, sɛ ɛteɛ biaa ɔbɛba, sɛ ɛteɛ biaa me yam a ɛbɛyɛ yie. Fa w'akoma na baabi a akodi no to nkyɛn na nya adwene foforɔ, na tie nsɛm foforɔ, fa hyɛ w'adwenem mu. Na w'adwene nyinaa yɛ aduro, aduro, aduro, mfiri Nyame, mfiri Nyame, na ɛfiri hen? Nyankopɔn tena ase dinn de ne nsa guu ne bo. Ɔsee ne ho sɛ, Adeɛ a mayɔ biara no ɛyɛ, na ɛsan nso ɛfɛ, ɛwie pɛyɛ. Hu sɛ ɔte yɛ, w'ani agye. Na deɛ Nyame ayɛ biara yɛ no na susu sɛ hwan na ɛyɛɛ meɛ. Wɔ so wɔɔkɔ, wonnya yɛ saa o. Wɔbɛma obi abɛka yɛ ho, wɔbɛkyekye me werɛ na wɔakyerɛkyerɛ yɛ. Na saa nipa no koraa deɛ, deɛ ɔno wanyɛ no, yɛn yɛbɛyɛ. Enti nsɛm a meka yi ne deɛ mepɛ sɛ woba a mɛkyerɛ wo ama woayɛ no. A, wante bi wɔ Bible mu na anhunu bi wɔ Bible mu, wonnye ni sɛ Sunsum na ɛde me yɔ saa? Ee. Enti nya adwene foforɔ wɔ wo tirim na gyaa sɛ yɛaka akyerɛ wo sɛ wei mfiri Nyame mfiri Nyame no. Obi a obue n'ano tumi ka sɛ, Sɔfo wei mfiri Awurade no, wɔdidi Awurade atɛm. Me na meka kyerɛ wo. Nnipa bi a wɔtumi tena ase ka sɛ wei mfiri Nyankopɔn no, wɔmmu adeɛ. Bible se, Deɛ Awurade yɛeɛ biara ɔtena ase hunu sɛ ɛyɛ, na ne nyinaa yɛ. Na wiase no, worebɔ kwan akɔtete aduro no. Obi so aduro na woretwa guo. Nhahan pii na ɛwɔ hɔ. Wowɔ aduro na ɛwɔ akyire hɔ no. Wo deɛ wode bonkum ne nifa wokura sekan retwa gu, adɛn a wokɔte aduro no a ɛwɔ nohoa no nti worebɔ kwan akɔte aduro no, na deɛ woretwa guo no ɛno nso yɛ obi dea, na adeɛ bi a ɛwɔ wiase wonim ho akwan a wokasa tia, adeɛ bi a ɛwɔ wiase wonim ho akwan wokasa tia, sɔfoɔ ma obi kɔ asieɛ, Yesu no ankasa a wodi n'akyi no ɔkɔ asieɛ. Wɔkɔ asiei akɔfrɛ Elia ne Mose. Obi a wɔawu, wɔkɔfrɛ wɔn yɛ dɛn? Bible se ateasefoɔ ne awufoɔ nni twa ka. Na mpakyɛ wonhuu sɛ Romafoɔ nso yɛ asɔre ma awufoɔ da? Ɛno nso so nti wɔn nkɔ heaven anaa? To wo bo ase, asase wei so nnipa a ɛwɔ ha no yɛ kɔni ne besepaha, yɛ tase ne nyansafoɔ. Na wɔn nnim nyansa no nti na meka sɛ obi a wagyimi ma me nkyɛn. Deɛ wagyimi nso mfrɛ me. Me nɔmba na ɛgu aseɛ no, frɛ, zero two four two one eight five six two one. zero two four two eighteen fifty six twenty one Nna a mede yɛ adwuma no yɛ Adwoada, Okuada, Kwasiada na anɔpa paa Morning Glory na odifoɔ no atwi mapɔn eight thirty king Sunday service sɔfo nti nipa ba anɔkwasen sɛ bɛtetɛ hɔ na sɛ bi aboa bɔ ntomfi ɔsɛ mesuma anim anim Kwasiada no na abɛte nsɛm a emu hwam sei, Nnipa benya adwene foforɔ, benya nsɛm foforɔ de hyɛ wɔn adwenem, na wɔde tu anamɔn ba brama no si wɔn yie. Ɛda Kwasiada no. Na ɛda Dwoada no na metena ase hwɛ nnipa nsɛm, maka deɛ ɛrekɔ so akyerɛ wo ma moahu. Ɛno na metu mmere no ma kyerɛ sie. Na Wukuada no deɛ, buburugyaa, ampaeɛ ayɛ a na edwa. Enti deɛ wɔrefrɛ me no, sɛdeɛ wontumi mfrɛ ayaresabea mmisa sɛ ɛnka nkyerɛ wɔn sɛ, Dɔkta me pakyɛw me ti yɛ me ya meba me moa me ho sɛn anaa me yare akoma yadeɛ meba me moa me ho sɛn no ɛmfrɛ odiifoɔ matwo ɛmmusa no sɛ sɔfo meba a me moa me ho sɛn tiatiatiatia ɛnka nkyerɛ sɔfo matwo sɛ meba a me moa me ho sɛn ewiase afɛfɛdeɛ wɔ hɔ ma anyansafoɔ sɛbi wokɔtɔ iPhone na ade ma gyimi nia ɔbɛma no ahwehwɛ hɔ koraa ama no apae tiatiatiatia Ae so, yɛmfa nhyɛ kwasea nsam. Wɔde bɛhwe hɔ ama no asɛe. Enti ɔbarima biara nni hɔ a ɔpɛ sɛ ɔwale baa gyimifoɔ. Barima biara nso nni hɔ a ɔpɛ sɛ ɔwale baa gyimifoɔ. Obiara nni hɔ a wabue adwuma a ɛsom bo a ɔde hyɛ kwasea nsa. Awurade asi me ne dan ato pono a sikasɛm da anim, yiyedie ne animuonyam wɔ hɔ. Nea ɔbɛwura me nkyɛn reba m'abrabɔ mu no, ɔnyɛ nyansafoɔ. Meboa wɔn a wɔn adwenem da hɔ Deɛ ɔgye me nsɛm die no na ɛmmra, wonnye nni abɛfa wo problem. Na nokwasɛm sɛ nnipa wɔ pran so paa, nanso sika asɛm, ɛda ano sika nti yɛtwe Yesu gyinaeɛ no. Sika nti Yesu gyinaeɛ baabi, e delay fa ne berɛ. Wohu sɛ woasua deɛ da biaa wonhu. Time a Yesu rekɔ ɔmo bisaa no sɛ deɛ ɛgye ne toɔ no, ɔtoo no botom, na sika a ɛhyɛ ne botom tumi tua ne deɛ no. But na Peter ne wɔn a wɔdi n'akyi no, na sika no nnso. Ɔsee wɔn sɛ, Wo Peter deɛ, wo na woayɛ nsuo ho adwuma akyɛ. Saa deɛ a kɔ nsuo a ɛda aseɛ ha yi, aseɛ ha yi o, na kɔ to draa. Na aboa a wɔbɛpie no, wobaa n'anom mu a, sika wɔ mu. Kɔ Central Market anaa kɔ Agogorohyi Market anaasɛ kɔ baabi a ɛna ne gold no na kɔ tɔn. Sika bɛpie mu no, fa bra na yɛmfa ntua ka no. Mepakyɛ ɔdɔfoɔ a wotie me, fa nsa gu wo koko so sei, na hwɛ me dinn na dwene asɛm a meka yi ho. Fa nsa sum w'ano na dwene w'abrabɔ mu sɛ Tam bɛn na Yesu gyina hɔ? Aberanteɛ no kɔtɔɔ draa, kɔtutuu fam nyaa nsonso no hyɛɛ ano ansa na wɔde to nsuo no mu. Ɛberɛ bɛn na aboa koraa bɛfaeɛ? Ɛnna tam bɛn na wɔkɔ so saeɛ a ɛdanee sika a wɔtumi de baeɛ bɛtua ka? Nnipa wɔ plans yi o, na sika asɛm. Wohu sɛ sika nti, Yesu koraa delay baabi kakra. Nanso wɔsua no, wɔde sika dwalee no. Enti ɔmaa ne mmusuo no a wɔrepagya no. Ɔsee mpanimfoɔ ne atitiriw sɛ, Me na sika ne dwetɛ, ɛyɛ me dea. Anokwasɛm nso wɔkaeɛ a na wɔmmoa.

Nnipa a wɔwɔ obi yere wɔ wo nkyɛn, obi yere wɔ wo nkyɛn. Bere a wowɔ obi, obi ne wo yere gyina hɔ a, wobisa sɛ, Sɛdeɛ kuro kwasea bɛn na ɛne wo gyina hɔ no? Wo deɛ, wo nsa deda oyi, obi yere to so yɛ dɛn? Wotwa kwan mu a, woahu nyansa, woahwɛ benkum, woahwɛ nifa. Nsu retɔ a, wodi ammirika resɔre afiri hɔ. Awia rebɔ a, worepɛ ne mu agyina. Tam bɛn na wopɛ sɛ obi mmɛka nkyerɛ wo sɛ sakyera w'adwene? Adwene no a ɛda wo tirim no a womfa nyɛ adwuma no, nti na obi de yɛ adwuma a wotua wo ka no. Nti deɛ wagye me nsɛm die no bɛba me nkyɛn. Etwa sɛ mema wo de ɔhaw ne amaneɛ bi kɔto sumina so a, mɛkyerɛ wo sɛ fa kɔto so na yiedie bɛba. Ɛkyerɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ kyɛ obi adeɛ na wo nhyira bɛtumi aba a, mɛkyerɛ wo. Ɛna sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ mebue yiedie kwan no wɔ anim hɔ ara kyerɛ wo sɛ sei a, fa hyɛ wo tirim sɛ, Tam a na papa no ani afira mfirinhyia bebrebe no, na da koro pɛ no, ɛnyɛ instant hɔ ara o, Yesu see no sɛ, Momfa no nkɔ nsuo mu na monkɔhohoro n'ani ne so. Fa nsa sum ano na sese hunu mmerɛ dodoɔ a ɔde kɔkɔduru hɔ. Woanyɛ aboa a maboa wo nkum aboa. Ɔsɔfoɔ, me kwan wa, papa, ba a mereba wo nkyɛn yi deɛ, ɛɛ, kwan no wa, mɛba abɛduru tam bɛn, papa, na mebɛduru a, mɛfiri wo nkyɛn da bɛn? Gyaa saa ntoatoa no. Wogye berɛ, nya berɛ ma w'abrabɔ, na sɛdeɛ wofiri yɛ adwumaden, wowɔ kaa kɔ bɔ abɔtoɔ a, anka ɛnkyɛn ho. Ɛnyɛ adwumaden na ɛma nnipa yɛ yie, ka wonni sika nsene paa oo paani. Wɔ Nyame akwan na ɛhyira nnipa, na Nyame akwan no, ɛyɛ akyewakyew. Ɛno na ayɛ koni ne besepahan, yɛn anyansafoɔ, yɛataseɛ, na yɛma mo so due, yɛma mo ahunu sɛ, sei na nyansa to no pono, ɛteɛ mu frɛ ntetekwaa ne ahiafoɔ sɛ, mommra mmɛdi nyansa aduane, nanso hunu nyansa. Enti, ɔkwasea nam dwom so rekɔtɔ nyansa, ɔrekɔyɛ dɛn? Ɔde nyansa reyɛ dɛn? Ɛ? Ɔse adɛn nti na ɔkwasea nam dwom kɔtɔ nyansa aberɛ a wonni tire? Nyansa yɛmfa nhyia yafunu, yɛde nyansa hyɛ yɛadwene mu. Enti obi a onni tire deɛ, wokɔtɔ nyansa sɛn? Sɛbi nipa a ɔyɛ tibɔnkɔ so a n'adwene mu ɔha no, ɔnya sika na ɔha dan a, wobɛhu ara sɛ watotɔ nneɛma nyinaa asiesie dan no mu, na wakɔtɔ mpadua atim. Sɛɛ ne werɛ fi, wantɔ mattress, onwunu duiɛ no na ɔkae baabi a ɔbɛda. Wonyi ne nyansa. Adwene no anyɛ adwuma a, wo bɔdini bɛbrɛ aberɛ a ɔsɛ anka wode mattress to fam. Akyiri yi wode mpadua ba a wɔatam ato so. Enti yɛka sunsum mu nsɛm kyerɛ wɔn a wɔanyini sunsum mu. Odiyifo a wɔatɔ no nim de, wobisa sɛ, Aberante yi, wadi mfe sɛn? Ɛno deɛ, wode yɛ dɛn? Wobisa sɛ, Papa, wɔne tete adikanfoɔ no bi anaa? Ɛno nko ara, wode yɛ dɛn? Bra na memmoa wo. Na wiase nyɛ obi biribi ne obi. Nnipa biribi ne nea wɔayɛ no yiye. Enti asɛm too wo, hwan na ɛkaa bi maa wo? Wo ho kyere wo yi, ɛyɛ hwan na ɛreboa wo? Mɛto me ho asi hɔ sɛ mede ɔbrɛ adwuma reto me ho so. na mafa wo nkonnua bi ato me kɔn so, na mama wo ho atɔ wo, na fa hyɛ wo tirim sɛ, ɛnyɛ wo na wobɛyɛ yie ansa na wode aboa me. Maboa me ho dada ansa na woreba abɛto me yɛ. Ba deɛ mekura ne deɛ menim no, me nso medane bi adi ama wo. Na nokwasɛm sɛ, deɛ ɔgye me nsɛm die no mmara, wo wonnye nni a, wo deɛ fa wo ploblɛm, na me nso memfa m'adom. Mennim kasa bi a wote wo fie a woka, wo nso so wo saa ara, wohyira me a nhyira ne wo, wodome me a wo nso wodome wo. Menim de, ɛna menim deɛ meka. Fa hyɛ wo tirim sɛ, Nnipa biara a yɛwɔ wiase no, yɛhwehwɛ bonsam, yɛhwehwɛ Awurade. Da ano yɛkɔ akɔmfo fie, wɔgu nsa. Wɔn mpaebɔ nyinaa nso wɔpamo bonsam. Akristofoɔ nso de nsɛmbɔ, Malamfoɔ ne Hwanhwanmo ne Nkramofoɔ nso apagya wɔn ntoa hwɛ wiem resrɛ wɔn Nyankopɔn apagya wɔn ani, Allahu Akbar, Onyame ne kɛseɛ, resrɛ, repamo bonsam. Na bonsam no, wɔne hwan? Sɛ ɛyɛ wiase, deɛ ɔbɛyɛ w'adeɛ ama wo, deɛ ɔbɛyɛ ama no ayɛ yie na wama no peaw no, ɔyɛ wo Nyankopɔn. Ɛna deɛ ɔbɛgyegye wo akɔ nsɔhwɛ mu no nti ne yɛbia no ka sɛ woyɛ me bonsam. Nti obi a ɔdɔ ne ba tam ne ba bɔ no kɔnho no, saa akwadaa korɔ yi ara tumi ka ne papa aduane gu. Papa no se yɛahwɛ ne bonsamsɛm bi. Wonte nsɛm no ase? Ɔse yɛahwɛ ne bonsamsɛm bi. Akwadaa korɔ yi ara nso tumi bɛnyini de nhyira ne nneɛma pa ba fie hɔ. Papa no se me ba wei ɔyɛ me Nyankopɔn. Nanso berɛ bi dui maa papa no ara kaa sɛ ɔyɛ bonsam. Ɔdɔfoɔ a wotie me, Nyankopɔn ne wo a wosi hɔ no. Wo koro yi ara na wosan yɛ bonsam no, wo, wo ara a wohwam yi ara, wo ara. Enti wo a wone bonsam, ɛnna wo ara wone Nyame no. Deɛ wobɛyɛ awie pɛyɛ no, ɛnna ɔman no gye wo so peaw. Na deɛ woyɛ anwie pɛyɛ no, ɛnna yɛde bonsamsɛm susu wo. Bra na bepue mo m'anim, na efie yɛabɔ wo ba yi akyɛ. Mm. Efie yɛabɔ wo ba yi akyɛ. Yɛagu w'anim ase akyɛ. Nnipa asɛe w'abrabɔ. Woatena ase akyɛ. Na deɛ ɛyɛ na ɛyɛ me awerɛhow ne sɛ, wo sɔfo nsɛm a wɔka no, wɔn, wɔne tumi. Wakɔ Bible sukuu na ɔde nsɛm bi kyekyere ne ho, borɔfo borɔfosɛm, sɛ yɛka tumi a ɛwɔ wiase a, deɛ ɔyɛ ketewa koraa yɛ bayifoɔ. Ɔsɔfo gyaa saa nsɛmfofo ne saa nkwaseakeka no. Tumi a wɔsua wɔ wiase yɛ bayifoɔ. Nka bi da. Obi a ɔnom, ɔdi mogya, ɛnom mogya. Ɔdi amono, ɔno ɔdi mono, ɛnom mogya. Ɔnni tumi. Ei, ɔsɔfoɔ asɔre gu a, bayifoɔ, ne yere nwo a, bayifoɔ, wo a wohwɛ me sesiɛ a, w'adwuma sɛe a, bayifoɔ, kaa hwe ase ne nnipa wu a, bayifoɔ, president yɛ tum so a, bayifoɔ, nea ɔreba abɛnya yi, na deɛ wei anya, bayifoɔ, assembly man a ɔte so a, n'ano yɛ tuumm, bayifoɔ, obiara se bayifoɔ, ne nnipa a wɔnni tumi nti biribi si a, eh, ah, musician a wohwɛ me, why a wontumi nhete, wose bayifoɔ, wohwɛ me sesiɛ a, wohwɛ me sesiɛ, obi koraa bie nnwuma, yɛntɔ nneɛma no, obie na no ɔse me fie a, bayifoɔ, ma me nneɛma yɛ, ɛnyɛ dɛn. Wo so asɔre a wo kɔ, ɔsɔfo aka akyerɛ sɛ bayifoɔ ni tumi. Masa, ka wɔn to mu. Obi a n'anum nyɛ ne dɛ no, yɛnsa mfa abibiduro a ɛnnwono mma no. Deɛ wɔde yɛ ɛkyerɛ no a ɔde gu n'anum a ɔtumi de bi to mu na ne ho tɔ no. Na ewiase no, deɛ ɔbɛboa wo ma n'awie pɛyɛ no, ɛnten. Na ansa na abɛtene bɛkɔ soro no, abɛtene bɛkɔ soro, na nkrantɛ agya amono no. Enti fa no kɔ a, ebi nni wiase. Fa kyɛm sɛ mampia hwɛ mfonini so ntɛm. Nsɛm papa sei, woannya bi ante. Woatiatia baabi ne na nenam baabi. Cyber a mpanyimfoɔ se wɔntiatia tete ma wonnya nsu papa nsa nti wɔn na edii kan ara bɛka nsɛm wɔn kɔ. But odiyifoɔ matwa me mu ate aseɛ sɛ ɛmfrɛ me ɛnka nkyerɛ me sɛ sɔfo meba a memmoa me ho sɛn. Boa wo sɛdeɛ wokɔ hospital no yɛbɛtumi abɔ wo nsuo bi so yɛ mogya ne nsuo ne mogya madi kan aka akyerɛ wo sɛ ɛnyɛ pɛ ɛna deɛ yɛgye no to wɔn ani di nnansa no ɛne deɛ wɔkɔ da no ara so yɛ a na ɛnyɛ pɛ. Nyansa nsɛm wɔ hɔ ma onyansafoɔ na te nyansa ase. Nti deɛ na Yesu rebu ho bɛ no, nnipa no bisaa no sɛ, Owura, abɛbuo yi deɛ, asekyerɛ ne sɛn? Ɔsan de abɛbuo na ɛtoa soɔ. Enti deɛ ɔnim de no na ɛde no gyina twene ano. Na wiase ayɛ bi da wɔ hɔ a, yɛmmusa kae da bi. Wopɛ kramade na kɔ afuom na ayɛ bi da wɔ hɔ a, yɛnkɔbusa kae da bi. Mekyea me nuanom asɔfoɔ Mekyea obi biara. Nyankopɔn nyɛ obiara kɛseɛ. Gyifo adom ako, kum fire, mekyea wo, nya nkwa daa. Awurade ma wo nyɛ kɛseɛ, kyea Ebenezer Trumpet Ministry mma nyinaa. Sɔfo Maame Rhoda, mekyea kɛseɛ nkɔ ma wo. Mister and Mrs Samankwah, Rockland, mekyea obiara. Joe Mass, Roofing Sheet, mekyea wo, Nyame nyɛ wo kɛseɛ paa.